khe hi ximusana khe khe hi rimbalela khe yo guys avuxeni mi pfukile maxaka etindhawini to ka hambanahambana la mi vonaka mi ri kona le gere hi mina ni kha ni ku ek as dors ki tshwelekile nyora am thirsty ni twa to ra ni kene ku salute salute salute mi nga titimeli mi nga titimeli guys mi nga titimeli so as you all know mr post xi kombile ku rivaleriwa ya xi kombile ku rivaleriwa mr post where's that thing um mr post xi kombile ku rivaleriwa ka josh rimane for leswi yena a nga swi vulavula ka Facebook I think i tsale Facebook liya loko a tsala hi ku eish where is that thing kambe ni swi kume kwini swi kona eh I mean hinkwenu ha swi tiva ku i ncini xi nga endla ku Bra Joe yi vula ku yi lava ku n'wi suwa Mister Post ne. eh hi leswi a nga si tshama a swi posta a xi ri post liya ya brajo liya ya ku happy birthday zitha hi khensa support ya n'wina eka vunanga bya bya hina siku a ri vele rinene njhani njhani va veka na post ya zitha la eh, bujo shirimani ne then mr post i ve a vuya a ku a xerha post liya ya bujo shirimani a ku mugulugudu lowu loyi jo shirimani hi yena a rha a rhumaku genge yi ta ni rhuketela loko a tsandza hi ti hi ti-hit nandzu wa mina ni wu tivi mi lava ni lava ku n'wi rhwexa xidumbu nhlokweni um lava karhata lava ni lava ku n'wi rhwexa xidumbu nhlokweni wo za December ne ivi ve ri post leyi hi yona yi nga yi nga va offend-a swinene bra Joe Shirimani until va ya va ya. va endla mhaka leyi ya ku va va threaten-a ku n'wi suwa Mister Post. Laha mina ni nga fika ni argue-a ni ku, a swi olovi ku suwa munhu heyi. A swi olovi ku suwa munhu ivi i yi kuma mali liya inge wa n'wi suwa hi yona because you have to prove to to the court ku ri hi mpelampelampela wehe let's say you say you you want one million tanihileswi Bra Joe a vule swona ku va lava ku suwa Mister Post one million unless a apologize-a a tlhela a delete-a post liya yaleyo.

or that other week to this week that this is how much i, I lost and it, it, it amounts to 1 million you have to prove to the court kuri imali endingayiluza liwa ya 1 million um, because of that defamatory remarks you know and a ni tali ku vona nga swa olova ku suwa munhu i kuma mali leyi yi nga wa yi lava ya 1 million so i just felt i needed to say that it's not easy that's, what, that, that's why a ni swi tivi ku apology ya mr post yi ta hi mhaka ku chava one million kumbe u chava ku ya court na ku cause Mister Boss a nga he didn't do this a nga swi humeselanga rivaleni ka hina vahlaleri kumbe hina varhandzi va va muziki wa Xitsonga kumbe hina valandzeri ne ku ri yena i na loyara leyi nga n'wi yimela i vulavule hi yena ku na munhu un'wana a nga kona around va le ku foyinelaneni but we don't have proof because a hi a hi twangi ku vulavula ka loyara ya mr post like we heard ka sayiti ra bra joe lava nga ri ni le ka munghana lonene va vulavula hi ti-action leti va lava ku ti teka ku va va va lava kusuwa um eh, mr post so i just feel like it's not it's not it it's not easy to sue someone uh, mara hina ho hlaya leswi swi nga tshama swi tsariwa so we are, we are quoting what, what, is, what is once written and I, I feel like I understand why Brajo would want to sue Mr. Post and Bangwa Isha defamatory remarks if he felt offended because Mr. Post i munhu loyi a tirha na vona swinene swi so swi fana ku loko vanhu vo tala ve le handle vo ta ka mina va fika va ni lumbeta swilo ni nge vi i won't be that offended ku fana na loko munhu loyi a ni tivelaka kumbe loyi a ni tivaka kumbe munhu loyi ni nga tshama ni va close na yena a fika a vulavula swilo swilo swo biha hi mina ku ri ke ni ha tivelana wa vona that one yi fika yi tshama yi va na impact ku tlula loko you know mpheheleni un'wana na un'wana a vulavula swin'wana na swin'wana a swi vi na impact so understand why brajo took that step of wanting to sue i just

va ta attach va ta va ta attach yini va ta attach attach va ve va attach loko loko yi ri hava 1 million so va ta attach so va vula ku swi tisa ku chava na ku vanhu va vulavula people can't be critical because this, this is what i don't understand can't be people be critical now because loko ni hle papula leriya ra ra brajo i think i can put it out here yeah? ri rini papila leriyani ri kona la ri ri yi post-e yo kahle papila leriya cause a ri nga vonaki papila leriyani ene vanhu a va ri a va ri a va ri ku a va ri ku complain-eni va ku a ri vonaka a swi vonaki kahle va lava ku swi hlaya kahle doctor Joe Shirimani i post-e papila leriya papila leriya in text format ku munhu un'wana na un'wana a kota ku swi hlaya yes I feel like I should read it. cause ri ni tsakisile ni tsakise hi xilungu laha loko fa xi dyondzo ra xilungu mi mi ta yi khomela guys ni lava ku vulavula swin'wana hileswi Mister Post a nga swi vula about in his video though after this so loko ni repa ni ta vulavula hi Mister Post I want to talk about Mister Post which I feel like Mister Post is little bit out of line um Ku na lava va nge a va koti ku hlaya kahle maletere so yi fike yi post-a swilo leswiwa ka Facebook hi text va va nga va nga tirhisanga ti-P_D_F leti va ti tirhisini so yi ri for the love of music all my fans to all my T_S to all music lovers.

whether mr post withdraws his statement ah, tilora ta mr ta brajo a va yimele ku vona ku ri nkarhi lowu va nga nyiketa mr post wona wa wu tirhisa na hi ku apologiza and indeed he apologized we were still having other options in place even after the apology but out of humanity i instructed my lawyers to halt all the plans so even after the apology a va lave ku teka ti-actions ti ro kushwile guys i just want to demonstrate that i am not vindictive i have nothing against mr post or any other anna munhu ani munhu wa mutswaka ne uh, i have nothing against mr post you know sweswo twala um

the rights we have in the constitution are limited and go with responsibilities which is very true kuri as much as ni ri na right ya ku vula swin'wana na swin'wana ni fanele ni ni guidiwa hi hi milawu ya tiko guys i won't read this whole thing is long and madiriti lama nga lamakulu some of them ni nge ma twisi mara i just wanna say we got everything

ka humelela yini what about vanhu lava endlaka ti-commentary can people talk about that's why ni van'wana hi chava ku vulavula hi vanhu van'wana because we don't know that's why i kuma ku mhini rhandza ku vulavula vanhu lava ni nga ni nga ni nga va tolovela kumbe lava ni twaka hi nga ri they will take my criticisms or they will take my appreciation because sometimes you criticize someone and or you critique someone

that's why i go back to that point i made earlier ku ri mr post na brajo va tivana so swi va more hurtful loko swi suka ka munhu loyi i n'wi tivaka kumbe loyi a ku tivelaka something like that so i personally understand why brajo took this stance of going the legal route if mr post does not withdraw his statement

hi n'wina mi taku na statement leswi mi swi endlaka ka ti-live ta n'wina whatever you say whatever you post on our facebook we are actually just drawing from what you guys are already publishing out there and then we we go with it if ni favor um hosi hosi matsuvuki for example swi vula ku ni ta landzelela sweswiya leswi va swi lavaka if in favor josepha n'wa mulorho ni ta landzela swa josepha n'wa mulorho kumbexani ni favor wa um hosi matsakisi ni ta landzela swa swa hosi matsakisi you know so loko i tsala as an artist i tsala something against another artist it becomes news

then ve ri defense a ah, va divider ti-artist va lwisa ti-artist i don't think so i don't think defense are, are dividing or are, are causing artists to fall i mean vo phunta kasi ti-artist ta kona tinkambi ta khoto yo phunta tin'wana ta pfumelela ku lava ku lwisa swihlangi swa ka facebook swin'wana swi swi posta swi swi ra swi ri ka ka ka ka va ri man light mode or or what what mode munhu yaloyi a na data ha guys come on let's be honest

is divided because of artists that are posting things they post things about each other i mean loko u ya ka page ra ra ben mayengani for example u ya ka page ra ra mr post u ya ka page ra george riman u ya ka page ra ra ti-artist ingaku vanhu va va va soli makamu you know you sometimes you can tell ku ri post leyi yi na ku kongoma yi na yi na audience ya yona and and you can, fans or people who are supporting the music va nge swi koti ku miyela va hi swona they always connect the dots because you are not I mean, I mean, I mean, pa, mi ta so all of you mi tsala tinghoma hi about each other mi gagagagana la ka tinghoma ta n'wina to to bifa bifana and then mi la ku jika hi hina mi ku hi yini hi mi luzaka no no ku na tihomu to tala ngo leti mi bifabifanaku mani ti-beef ti tele ngo ka ka music wa Xitsonga and it's sad and then loko hi ni hi vulavula hi swona ve ri hi ni hi lwisa ti-artist ka njhani ku ri ke n'we n'we n'we mi nga ku lweni hi xi n'wina already because if you read if you, you check the content of the song you can tell ku laha ku lwa mani laha ku lwa mani hi mhaka one two three and four and kun'wana kuma ku hina n'we ho tikhoma hi nga vuli straight hi nga vuli swilo leswi swi helela la because ha mi ha mi hlonipha ene ha swi tiva ku ri impact ya ku va hi vulavula swin'wana yi njhani ha miyela hi swona hi miyela hi swi tika swi ba hi moya hi khiko actually ha swi tiva mara hi vulavula leswi vanhu va vulavulaka swona hi quote from what the channel general public are saying mara kuma ku hi tiva information mara we, we hold back you know so it's not fair for mr posco a ta ta accusa vanhu va ku hi vona va lwisaka ti-artist ti-artist ri kulweni hi toxe ti ya tilo hi toxe cheka ti-lyrics ta ta tinghoma ta n'wina Mister Post mi hi byela ku n'wina a mi le ku lwenini a hi n'wina mi nga ku lweni na a va cheki tinghoma va team Shirimani va hi byela ku a vona va nga ku lweni na na na vanhu van'wana na a va cheki tinghoma lava va nga ka BMQ va hi byela ku a va le ku lweni vona na va rhangani music a va cheki tinghoma va hi byela ku la a ku tsariwa yini la you know. a va cheki tinghoma le ve ri mani ntokoto studios a va cheki tinghoma ku ri leyiwa nghoma a yi ti a yi tisi ku lwisa you know tinghoma ta beef ti tele mani ka xigaza ha come on mi dya hi tona n'wina ti-artist ta xigaza mi dya hi beef loko ku ri hava beef a mi ti nchumu mi dya hi tona tinghoma ta beef mi nga ti mi nga mi nga ti mi ta act la Mister Post and actually I'm not even trying to address Mister Post only ti-artist ta Xitsonga hinkwato ta swi tiva ku ti dya hi beef loko ku ri hava beef ma swi tiva ku hambi nge trend unless mi mi yimbelela munhu wa munhu hambi beef kumbe i chicken liya a hi swi tivi kumbe i sausage a hi swi tivi you know ku na switayizani you know we don't know we're just speculating because no, nobody comes out to say xisayizani ni vula yini ni vula so na so na so na so you know eh munhu wa munhu ni vula so na so na so na so mara is a hit a hit is a hit We c- we- hi nge yimi ku ku cina hit mara loko hit yi ri na beef yi na beef yi na beef ti tele ngopfu beef ta xitsonga so ti-artist ta xitsonga rest rest rest rest tsalani tinghoma to aka to tsakisa to entertainer ta catch without involving beef if you want to stand ku ri n'wina a mi le ku lweni mara ha swi tiva ku mi le ku lweni ya ta december ta swi vona ku ri i mani a nga bifini ka mani swa boha december revolution yi le ku teni na ti vonisa this year hayi arrange u mina humanani lo vula swo swa ku mr post apologized and apology is accepted and then they are moving forward n'wana n'wana ta swa yena you know and then but mr post a nga ta ta la a ta hi hembela a ku eh ti-fans hi tona ti ti lwisaka ti-artist because hi vona ti-artist va lwaka hi xivona a tinghomeni ha swi vona even when they do lives their, their live videos ku na nghoma very competition ya brajoe Come on, guys. Brajona could be. Ah, we're, we're not even gonna talk about the content of the lyrics. Maybe I beef a chicken, chicken nugget. We don't know. But I think ngoma leti mi tindlaku leti ndlaku ku hina hi hleketelela ku ha la ku lwa mani la ku lwa mani because ku va ku na story behind ku va ku na story behind and again, the funny thing is van'wani va n'wina ti-artist ya xitsonga mi bifana hi xin'wina mi kha mi tirha swin'we kwalaya xitudio mara mi kha mi bifana mi kha mi tirha swin'we kuma ka nghomeni mi yimbela swin'we mara mi le ku bifarelaka hayi okay vovulu va ka swona guys na khensa ka mina mutini hale ka nkanelo wa gingirikani lekera mina ekes dors ku shelekile nyora ni hava 1 million mina i don't even have cameras I have nothing. so one million I you, you qualify. You qualify. Um loko ri ke ni kota lowu ni nga n'wi offender I apologize in advance. It was not my intention. Wholeheartedly so. Wholeheartedly so. so ya hi swo sweswo a ni mi khuvula swona ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani na mina mandla legere gingirikani wa ka maxava ni khensa swinene ni kene ku salute salute mi nga titimeli Mi nga titimeli.